Omosubati oyio mwarorire iga abwo, akorokwa ng'a Esio Kenyuri, are nominated senator korwa ase ekiama gose ekiombe kia UDA. Abagusii mwensipi, kera inche buna mokwango ikaransa ngorigereria omosubati oyo, inkomorora buna omosubati abaiseke abake b'egesaku kia omogusii, babarente korigereria.

Tari kobeka yanga ende yonsi akoboka mambia otuguta nobeke kende gochia aye, yaya. Akobeke kabisa onye negetenge kiaye, egetambe getaneti amaru, smart, agotara na amasikani. Eye nere enchera ya ebiongozi bia gosibia ebibaete kwebeka, more especially abasubati, eeh. Omosubati oyio Sote nonye nobogavana ndochenche ndamoakere kura, onye ndi ngoaka Kisii County, ase eng'encho enchera akwebeka. We address you the way you are addressed. Enchera agokwana, agokwana a lot of sense. Moiso onde iga, mosubati oyo akore egento. ntakagerete pi gose onde nakore korwa gusii. Ntobwate amfresa hoteli iga, ase omongwana oywo omonyene aamwete koigiki ekegusii ororo, ekero enyarekane ng'a ekegusii gieto nka nkore ki? Ngesira. Akamanya kogenda akaimokia soapstone, akareta rigena ritoo, bono onyara kogenda sakawa noyo are, otenyo noyo are, kera omonto noyo are, mpaka akaorokia chiengo chia abagusii chinyomba chia abagusii. Buna inche bono omogetutu, enchokuna ere, erasere na soapstone, mpaka ebirogo bia soapstone, mpaka ebikombe bia soapstone, korokia ng'a omogusii nabwate egento onde bwensi atabwati pi, Africa engima, esoapstone. Akamanya koimoka akarosia egroup gokwa ng'a Kiong'anyo Cultural Organization, egere basomie abanto na kobaseemia ekegusii.

gosomia abakobwa abagakabanda, amang'ana y'ekegusii, baria bachoretwe buna abaga abarai ororo, bakababekera chiguto, bakabaka ekerogo bake enyimbo y'egasi. Tari ebi bioka, ng'a omoramori omitanda ogwete gwete kagosomia abanto amang'ana ekegusii, na inche bieka ekerengaretie egento ekegusii nero nkorigia, oikaranse aria ong'erese. Buna bono nkomorigine mambia, ntete abasomi ebinto ntete ebinge sana. Omogaka oyio obekire chi efforts chinyinge sana korora ng'a ekegusii giaito nkerabe ase. Buna juzi bono namoboretie evidio ende iga iga naki, kemanene pi, abarokia mbare gusii, agantebi ng'a obwo nobochara, abagusii baminto. Omosubati o Yeso o kenyuori akagenda akabaanga mpaka eseneti ekamorikognisa. Eseneti ekamorikognisa, yaani ng'a otebire siasa kando kwansa, tiga torakore ebinto bi'amana birakonye gusii yaito. Mosubati oyio no UDA, timanyeti gose twenty twenty seven ng'ai yakare, lakini ekemaene pi egento ekiya nekiya, timanyeti gose inche bieka namororire enchera eyio. Lakini goteba ekemanyererio pi, inche buna namopimire kulingana nomorero one, omosubati oyo mbere ya mbuya kwebeka. Bono iga agosupport William Ruto. Namaete ng'a ground iga angere kia William Ruto. Namaete pi. Lakini nkwanye komorora gakorama matiang'i ande onsi. Akobeka namasikani. Oimoka ekero achire emeyega yaye okwane amang'ana aye, ogende chisukuru ao ao, tari monto obwate besa nyinge, onye nonye na ekalamu kwa abana baria b'esukuru ki, omoyo bagokora amatemba. Nigo buya sana, mbuya omonto otabwati takoa gose akwe egasi nini oisaneke koba oyobwate akorine pi. mosato oyio obekire efforts chi'amaana sana. Bono iga amanyekanete kobua ebimerera bia Kisii county aa, amanyekanete kobua ebimerera bia Nyamira, ase eng'encho barabwo ne chisegi chioka korama gochia na gochia, kwebeka kweruta gochia na gotebia abagaka, abasacha kende gionsi, korama abagaka bande abande. Nabo abande twebeka boigo. buna egesaku, abagaaka, abang'ina, twensuke twa ebogori, na amasikani. Siasa etari gokuna okoba, ng'a mpaka omonto aakwe emioro, omanye koigwa buya, mpaka amanyinga aiterwe bosonga, omanye koigwa buya, mpaka orame omogaaka onde, omanye koigwa buya. We can be able to survive buna amatusi, siasa egende pi, yere, naende togenderere obogima, ekero intwe twensi na abagusii. Ko bono ebinto mbirontete kwaire igoro y'omosubati oisio kenyoro, omogo- omo- omosae narosiorete juzi, omosae oywo akorokwa vanquiz, akorokwa vanquiz na omotari orenge. Moraito eywo orenge otatiga echate, egechete na omosae nere na omotari. Kero amatango erire pi furu getaiyo. Esiokenyu riachiete ororo, mpaka ase embere akabeka amauga, akarora omoburaka, akarora na omota na entakana yatigetwe, akarora na ng'ina omwana oywo oserete, na omochie lakini akabatarera, akabeka chibuti agatara mpaka ekenyoro ime. Abagusii baminto, eki naki tobwenerete kogania buna abarai. Abasayi aba, abasayi aba okora gusii iga aane, nintete nkwane abasayi in details. Kera abaibi bachire emechie, nabo bakomokia emioro, ebibago, bamorindokia. Kera ekerongo, ekonyaminyonge, gose ekebenki giachire omochie, abasayi nabo bakoimoka, bacharoka chimbago, batangerana. Kera omonto akure, abasayi abwo nabo bakorigia bwa amachuma, aende akunye embira. Lakini ekero babwate emechando, abanto bande mbari kobaika ang'e, ng'a nabasae, mbamaeti kende, bakonywa amarwa, mbebangeti, mbarochi ase bagochia, ibare obosa iga. Ase okorema chimbera, ntore chinguru, ase ogotera ebiongozi, ntore chinguru. Ase okorenda chimbago ntore chinguru, ase ogoita ebibengi na ebinyaminyonge ntore chinguru, ase okogita korabia goatia chinko ntore chinguru, ase emechando yaito ase obogambi ntomaeti kende. Goika abagaka na abang'ina, mosike na gosiira abasae. Nchera tegesaku gento kerabe abasae bataiyo. Nebiongozi bigotumeka abasae bobe, chagamochi, nchera teiyo morache koa abasae emioro na ebibago bache goita abanto bande, mobaye namaru. Naye ng'a buna gwase obogambi egento oroche orakore abasae, namaru okobagorera ebiyu, buna bono omomisieri naro oyomo ngoteba buna, ere namaru oka akogora, amaru oka, amaru oka, akonyora ebisae naki mondegerere iga, yande gocha ng'a twenty litres monywe. Naki mwaba iga morasete, genda bwate echae echang'aka inywe five litres abanto ekero batinde. Bono oroche omosubati oyio ase ebiongozi bonsi pi, nonya na abamatiang'i batatachetie baimoketie mpaka bakagenda bagakarora banikwesi, bakarora efamiri yaye. Tiga mbate ng'a abagusia abanto onye abagwetire omochando na abana muziki, abana muziki bare boka. Omonto akoimoka otera kabisa, otera ng'ai yaye ongacha, ng'ai yaye ongacha, ng'ai yaye ongacha, mati ang'inaire. Riria aterire akorire, ogatera okoria kwaye gwatumeka, takoewa nonye siringi. Chibesa chiria chinyinge kabisa chia siasa. Naende okomobwata okaba okomokwania ng'a mbuya mono ase ogonterera, ekiyoka gekomokonya, onde taiyo oganetie. Goika tosiire abasae, goika tobasiire egekara kaye kere, abagaka aba na abang'ina mwarorire siasa, yanyorekana ng'a egesaku mogotiga. Nkemanyete egento ki'ogokora. Monto tugutane igo, kama okorua ore abachokoro baino, ebiche embe nebiaino, abachokororia baino. Naki bakoba? Mbuya mono sana, twaumerane ase mokwa Times, chi'interviews ngochia gochaka very soon. Nkogani ng'a mokonyora ase okenyori, mwatebi nintagete komoaka interview. Mbuya mono sana.